Ama mahunu sɛ ne campaign a ɔwura no no ɛfiri Awurade na Nyankopɔn nsa yɛ de ɛwɔ mu. Ɛ, obi a sɛbi o, nipa dodoɔ no ara kuru susu sɛ yɛdze ɔmba asɔfo ast- asɛm, which in any event is not even true. Because na no, yɔnko baako bisa me radio sɛ kɛdi di asɔfo atam. Na me sɛ wɔde di osɔfo atam. Ɔse dɛbi, na me se, me so mekɔ presby wɔn didi ma asɔfo atam. Nti nnipa bi na wɔn yɛ biribi a ɛnyɛ dɛ, ɛntene. Wokae berɛ a Yesu Kristo wuraa asɔredan mu hɔ a na wɔn si ntonto mhm. ɛde asɔredan mu wɔto kyakya mhm. ɛde ayɛ market place wɔn tɔn mhm. adeɛ wɔn he rebuke them nti ken adeɛ a ɔreyɛ yɛ adeɛ a yesu kristo yɛ some few uh, years ago about two thousand years ago ɛna wɔn nso repeat the same. Okay. But wohwɛ beyond that ɛnɛ hefoɔ na agye kɛn campaign yɛ asɔfoɔ na agye kɛn campaign yɛ okay. uh, papa owusu bɛmpa no mo bɛnaade bɛnaade no mo yi ɔsɔfo amakɔ ata no ɛnɛ sɔfo bɛn na ɛwɔ ghana ha yɛn nyinaa yɛgye ne tuma ɔnhu biribi mfa Ken ho sɛ Ken na Nyankopɔn de ne yɛ de ɛba but the truth is sɛ bono we are not banking all our hopes on prophecies. Mɛba hɔ sisi a woka biribi eh, sɛ Kennedy ɔhene Japan campaign no ɛfiri Nyankopɔn hɔ. Yes, ɛyɛ eh, eh, divine.
Moahu biribi a Ghanafoɔ ɛnya hu yɛ MPP foɔ nya hu yɛ your aspirants no ɛyɛ enum nti as a spokesperson woka sɛ Ken deɛ ne deɛ ɛfiri Nyankopɔn hɔ a ne yɛ pakyere sɛ yi. Bono, eh, Ghanafoɔ mmabunu brɛ. Na wɔn mo asu agu nyame so ara ama baabi yɛ aduru no. Yɛ nso hwɛ m'anim sɛ ɛyɛ saa ma presentation ne yɛ nsere. Na sɛ menyɛ baa na wafɛre me. Ah, na dɛbi a ebu a wahwɛ no wasere asɛ. Oka no tim sɛ asɛ akɔ yi kasa kɛkɛ no. Ɔda baabi hwɛ baabi hwɛ baabi yɛ ni nkɔmɔ. Dɛbi mi nkasa hwɛ me nɛ nsere. Wosere aha. asɛ asɛ asɛm a meka sɛ adwuma na professional adwuma na me wei deɛ mmerɛ bi ɛmɛ december yɛ a na yɛkɔ atwea ɔho na mm. sɔfo baako a yɛne no ɛkɔ busa me sɛ na ayi kwasi na school adwane school ayi no free shs nnuane na ɛyɛ a mo sɛ ɛsɛeɛ no koraa na sɛ nyɛ no koraa mo sɛ wopɛ professional ansa anaasɛ honest ansa ɔsɛ gya nkwasa keka ɔsɔfo no ande nti ankasa deɛ meka no sɛ mm-hmm. ken campaign no firi awurade kyerɛ sɛ mm-hmm. ghanafoɔ mabunu abrabɔ ɛresɛe wɔn mo ɛresu gu awurade so na awurade ɛretie wɔn mo so frɛ ne wɔn mpaebɔ nti ken mmɛkyɛ but within the same four years anaa eight years a obiara bɛnya as a president no Nyankopɔn de kɛn rebɛyɛ adwuma soronko ama ɔman no anya no faahodie ama mmaamua ne mmabaawa no nso atumi alivu the basic decent life a ɛwɔ sɛ nipa biara tumi yɛ dɛ alivu bono yɛ man mu ha so ɔho mm-hmm. mema wo just an overview wohwɛ world bank a world bank wo sɛ sɛ deɛ sɛ election wei deɛ data election no yeah. world bank wɔnom a estimate sɛ bɛyɛ 10 years from now no. So ɔho? Wohwɛ developing economies a, te sɛ bi a Africa no mo ne Asia, part of Asia no mo ne ade a, ɔho? Wɔn mo se nnipa a ɛbɛhwehwɛ adwuma yɛ about bɛyɛ 1.2 billion. Saa adwuma bɛyɛ 1.2 billion nnipa bɛhwehwɛ, emu 430 million, maximum bɛyɛ 400, 430 million pɛ na ɛbɛnya adwuma no ayɛ dɛ ayɛ. 800 million of saa nnwuma na nnipa hwehwɛ no will not exist. Adwuma korɔ koraa ɛnyɛ dɛ, ɛni hɔ. bono ti asɛm no o eight hundred million of saa nnwuma no koraa nyɛ dɛ ɛni hɔ wode ba yɛ bibire mu obi a bɛka sɛ ebi ewiase asɛm nyinaa na yɛyɛ dɛ yɛka mhm. nti wode yɛmfa ma yɛayɛ bibire mu wode ba Ghana ha wɔn mo se unemployment rate ɛyɛ fourteen percent nti wɔn mhm. bɛka sɛ ɔsɛ Ghana statistical service bɛka sɛ ɔsɛ yɛ unemployment rate yɛ dɛ ɛwɔ fam babusa ho sɛ wɔn mo a wɔyɛ adwuma no bo no yɛka no kora kyɛn ho paa how do they survive because the same Ghana statistical service and eh, World Bank bɛka kyerɛ sɛ Ghanafoɔ a wɔyɛ adwuma no eighty percent wɔnom salary nnuru three thousand. Na three thousand mu no nkran ha oh han ban sɛe, single room yɛ sɛe. Nti mo a mowɔ mma mmienu wɔ mma mmiɛnsa no wahu ebi wɔ so koraa officially ne unofficially nyinaa ayɛ dɛn ɛwɔ hɔ how do you survive na watɔ petrol na sɛbi o wobɛbɔ nsaa ayie ɛbɛba weekend meboa wobɛkɔ ayie asɔre wobɛkɔ wobɛtua tight wobɛtɔ aduane nso ayɛ dɛn adi nti wotumi sɛ kurom ha deɛ Eh, is either we are magicians or we are doing something a ɛyɛ a ɛntumi nka nokorɛ nyɛ dɛ ɛnka nkyerɛ nti na ɛde corruption ne ade nyinaa yɛ dɛ ɛba no na let's look at the remaining twenty percent the remaining twenty percent no koraa deɛ Ghana Statistical Service sɛ wɔn koraa deɛ wɔn live in abject poverty nti ɛma ɛmu ɛte ha no nipa biribi nya kakra ma wɔn nsa kɔ wɔn ano kɔ ehu wɔn sɛ wɔn yɛ dɛ ɛsikafoɔ. Okay. Why? Because sɛ the basic necessities of life a ɛma nipa biara nya nkankorɔ a ɛma nipa biara ntumi nsa nkɔ n'ano ɛnyɛ adeɛ kɛseɛ biara ɔbono mm-hmm. sɛ wotumi ɛwɔ awo kuro mu ha bono sɛ wɔyɛ adwuma ten years five years a na wɔn pɛ kaa ɛwɔ sɛ wotumi yɛ dɛ ɛtɔ bie sɛ wɔyɛ adwuma fifteen years na wɔn ɔyere mu kama katua boma na sɛ efie kura ɛwɔ sɛ mutumi yɛ dɛ ɛtɔ bie no yɛyɛ mmaa mu ha ebi nyɛ dɛ ɛni ha. adeɛ a ɛyɛ basic wɔ obiara ma ɛma ebi nyɛ dɛ ɛni ha so ho i've read other statistics na other researches wɔn mo se nkwadaa wie national service a a batch a wɔn awie national service no it takes a minimum of ten years for half of that national service batch no to get job other half no will still be still searching other statistics say nkwadaa twelve wie school bi a wɔn mu hɔ a twelve ɛɛ eh, twelve emu two pɛ na ɔman no betuma ma ɔmo yɛ dɛ adwuma. That means sɛ ten na aka no yes your life will literally ɛbɛsɛe. Okay. So ho nti abrabɔ a ɛnfata ne nɔɔma nɔɔma people taking advantage especially bi kura na wɔasa akɔyɛ ɔbaa bu na ɛno na ɛkɔ soɔ yɛ ayɛ mɛn mu ha. Nti baabi a ɛduru no mɛn mu a na esu mmabaawa na esu ɛnɛ nkane no wɔn tɔn wɔn maame no wɔn nsaase a ne atɔn na wɔde apply school na wɔde akɔ tabo akyi ɛnɛ Canada ɛwɔ apply akɔ a yɛnyɛ dɛ yɛnfa wo. ɛnɛ mo a mo apply mi sɛ ma mo ani bebree apply na school no apply koraa ɛnyɛ dɛ nfa because aborɔfo no so ahu sɛ wɔn ba ɛnyɛ school bi na wɔn bɛyɛ dɛ wɔn bɛkɔ ɔbɛpɛ baabi adwane afa oduru ana school no wɔ agya no ahyɛ ase etwiw ba nti wɔn nso koraa bɛkɔ lot of people are just on the street ɔte abokye so ɔnte abokye so nti nyame na ɛtie nipa su frɛ no ɔka kyerɛ mo sɛ no Kennedy wayɛ bi pɛn. akoma a ekura Kennedy ne tema a Kennedy wɔ, and the experience a wanya wɔ nnwuma biebie mu no, the track record, ne track record sɛ bo no obiebie nnwuma. Nipa a at his own level, fiti time a ɔhyɛ aseɛ besi nnɛ, wohwɛ a ɔwɔ track record sɛ ɔyɛ ne employment list mu a, wa employ more than 7,000 people. ne ne companies at the personal level deɛ watim ayɛ n'adwene nyinaa ne sɛ entrepreneurship entrepreneurship entrepreneurship no na no ɔka sɛ asian model asian model adeɛ a kennedy bɛyɛ adeɛ simple pɛ he's not really coming to do any magic kennedy for instance sɛ o zoom lion na zoom lion tumi fa ten thousand workers a what kennedy is coming to do ne sɛ ɔbɛ create zoom lion mako mako nko a thousand nti sɛ obiara fa nipa ten thousand ten thousand ten thousand ɛho no nkɔyɛ ɛdze ntwa mu one million workers yeah. unemployment da so nti wɔn sɛ mmamu a ne mmaba wɔn nyɛ adwuma yɛ wɔn bɛtwa tax wɔn twa tax ɛnyɛ no yɛde bɛyɛ road ɛyɛ yɛ akwan de ayɛ hospitals nti kennedy kennedy ne nyinaa nyame de ne ba abɛbi nnwuma ama ghana fo ayɛ dɛ ɛnyɛ biayɛ nyame de kennedy ba abɛbi nnwuma ama party fo ayɛ dɛ ɛnyɛ biayɛ na wɔn sɛ ken deɛ ne style no he has always been advocating for fɔmmɔfoɔ ne aseɛɔfoɔ no wɔn na ɔka wɔn asɛm ma wɔn nti hwɛ election a ɛrekɔ yi a obi tumi bisa sɛ ah asɛ mpanimfoɔ no gyina dɔta baomi akyi ana fɔmmɔfoɔ no so yɛ dɛ egyina ken akyi nokorɛ obi kasa a wɔn tin because mpanimfoɔ no deɛ wɔn na ne dɔta baomi abae for the past bɛyɛ sixteen years wɔn na ɛwɔ party ne mu aa control nnoɔma nti obi a sɛbi wakɔte wo adi a woɛyɛ no dɛ deɛ woka kyɛ sɛ ɔmɛpa ne nsa saa ɛyɛ ana ɛde o ɛyɛ deɛ ɔmo bɛkɔ so ayɛ dɛ agya no akyi na fɔmɔfoɔ no a wɔn bɛhu wo a de bia ɛde sa wɔn ho na ɛde so wɔn na ebi wɔ ha ebi kura kyɛ sɛ ebi nsɔfo mpo no wakɔ de wo kɛtɛm ayɛ dɛ afa bi ayɛ dɛ ɛde because ɛyi a ɛde ama wɔn no ɛyi no ɔmo fɛ sɛ ɛyi ɛyi no ade na toa no ɛyi ɛwoɔ ne wɔm no mhm. tententen nti egu mu ebi kura nhwie mu na obi yɛ dɛ afa. kwasi critics ka sɛ fakyɛm yi o mm. i may ask hard questions but yes. to erase certain misconceptions nti no allow me to ask yes. those critical questions critics ka sɛ ɔmo ɔmo follow kennedy wɔ hene eh, japan no feel sɛ ɔmo ɔmo di dr alhaji mahmood bawumia Akyi no, alɔyafoɔ a, ɛyɛ alɔyafoɔ akukudamfoɔ, ɛyɛ bankɛs a bankɛs akukudamfoɔ, ɛwei akukudamfoɔ. Nti yɛkɔdi n'akyi koraa no a, sɛbe ɔwene koraa yɛnnya baabi nhyɛ. Saa pɛpɛpɛ na ɛte anaa? I don't think that is the case. Wohwɛ Kennedy so ɔɔ, akrakyefoɔ di n'akyi paa. Wohwɛ mmamu a ɛgye Kennedy adwuma yi a, lawyers nko ara o. One young professor bi, Desiree, wɔnom nyinaa ɔɔ ahyɛse ha, Wɔn nyinaa ka ho young young young young boys. N sɛ before no the last elections a ɔkɔɛ no akɔyɛ sɛ yes on the face value na ɛyɛ appear saa because na establishment candidate was DMB ɛno deɛ no two ways about that nti ɔyɛ establishment candidate ɛhɔ na party foɔ atwatwiri odofoɔ no nyinaa yɛ dɛ ɛyɛ ba sesei na ɛkɔ danee yɛ a wɔn mu hu sɛ no yɛamfa kɛn ama a yɛn ho bɛkyee ebi a yɛntumi nwini de general election 2028 no yɛn ka so obi ntumi win election wɔ npp mu but we are saying sɛ if the conversation is 2028 dia can stand tall than any other person a lot of them have switched sestika no oni hɔ kwaku kwate one fine brain charles horsen no mu no ɔmo ni hɔ I mean the list can go Jojo ɛyi eh, Rocky no mu ɛne ɔmo nyinaa sɛ ɔmo yɛ fine young young men mu ne ade me tue sɛ me so me yɛ mmaranim ni me nua kɔ bia mo a Professor Desiree no mu ne ade a mebɔ yɛ nti sɛ sɛ no deɛ na ɔhwɛ nkurɔfoɔ koraa wɔn ate din a wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛkasa a ɛsɛ sei no ɛnte saa but you see every obiara ɔkɔ election a election is a matter of strategy obiara wɔ baabi a n'ahoɔden yɛ de ɛwɔ mhm. ɔyɛ dɔkta baomi a ne image a wabuild yɛ sɛ ɔyɛ krakyini a ɛsɛ ɔno deɛ ebi a I mean that elitist uh, uh, posture meboa mm -hmm. but ken so ahoɔden a wabuild no sɛ ɔno deɛ ɔka aseɛ ɔfoɔ ne obi wɔ ne bi asɛm yɛ de ɛma no nti ɛnyɛ very eh, odd sɛ wobɛhu sɛ ɛfamfoɔ na bi a wohunu sɛ wɔn nyɛ obiara no wɔn na di kan yɛ dɛ akyi because from day one wɔn na wate sɛ wɔkɔn wɔn ntɔkwa yɛ dɛ ɛma wɔn kɛn no ehunu sɛ sɛ ɛsoɔfoɔ no didi ne bi a wɔn nyɛ bi nea wɔn deɛ wɔntwe mo aseɛfoɔ na ɔbɛka mo asɛm ayɛ dɛ ama wɔn nti ordinarily he will build a base there okay. ɛna dɔkta no nso no sɛ ɔno nso deɛ no akɔyɛ yɛn economic lecture yɛkyerɛkyerɛ adeɛ mu so yɛkɔ ha yɛma ɔsɛ obi a baako yɛ nanso ɔde ma ɔsɛ the rich ideas wohu sɛ ɔno nso deɛ no akɔyɛ sɛ the the the middle class kakra no the class of people yeah. but baabi a tumi no wɔn ɛfam wɔn aseɛfoɔ no sovereignty resides in the people ɛfamfoɔ na ɛhɔ na kennedy ne ɔmo yɛ de ɛyɛ wɔn wɔyɛ fam ni so ho from asɛn dɔmpem wɔn kɔ sukuu a ne nan sisi fam aa ne nyame apagya no abɛyɛ private businessman na ɔboa na ɔboa na ɔko na ɔka party asɛm na ɔko party fo ntɔkwa ma wɔn no wabuild a support base so when people say that uh, they are not entirely wrong but context is also very important. so from where you sit you mm -hmm. think sɛ sɛ honourable kennedy ɔhene japan and lady party no a ɛbɛyɛ den sɛ party no betumi recapture power 2028. nokorɛ deɛ nti a meka saa ne sɛ n sɛ npp yɛwɔ abakɔsɛm. So ho? Y'abakɔsɛm nyinaa no, wohwɛ a, fiti Aduboahen ɛɛba a, ɔpanin wotie no yie? Fiti Aduboahen ba abɛsi Dɔkta Bawumia so no, obi a w'anya kwanya asom NPP biara no, ayɛ obi a yɛ votes no, especially ɔkɔɔ first time no, ɔtumi de bi yɛɛ dɛ ɛkaa ho. Ɛnde wohwɛ Professor Aduboahen a, ɔno koraa no, in spite of saa berɛ Rawlings ahunahuna nom ne ade nyinaa, wohu sɛ ɔnyaa 30 percent o, 30.29 percent. Ohu. Wɔkɔɔ yɛ no, akyire President Nkofoɔ baa yɛ ɔbɛ kɔntɛse no, President Nkofoɔ de kɔɔ 30 from 30 no de kɔɔ 39 percent. Now from President Nkofoɔ 39 percent no so President Akufo Addo koraa so baa ɔno so bɛfa from 39 de kɔɔ 49 percent. So ohu, the first time no. Mm -hmm. President Akufo Addo koraa de ɔbɛfiri office koraa deɛ, wɔkɔɔ yɛ de votes no kɔɔ yɛ to about 6.7 million votes. Okay. But wohwɛ in the history of MPP a, ɛyɛ Dr. Bawumia nko ara na ho ɔden no. yɛ yɛ hwɛ graph na ɛkɔ soro kɔ soro kɔ soro kɔ soro ɔno nkwa na ɛde ayɛ de aba fam ɛna i mean records and the facts o sɛ ɔno de ɔyɛ data man ti a na ɔka na wakyerɛ data mm -hmm. mema data na ɔma background why i think sɛ kɛn na ebetumi ayɛ de aba no election a ɛkɔɔ no in 2024 eh, no out of 16 regions no wonim sɛ emu 15 regions npp declining in votes compared to 2020 Oho, yɛwɔ, me ne wo kasa yi, yɛwɔ nine regions a, nine regions no a yɛwɔ no, out of ninety eight parliamentary seats no, NDC wɔ mu ninety three, yɛwɔ mu five pɛ. Nti asɛm no ye o. Nti yɛ, baabi a yɛgyina no, ɛ, ɛ, ɛnyɛ baabi a ɛyɛ papa o. Yɛwɔ four regions koraa deɛ a yɛnni parliamentary rep. Yɛwɔ nnipa close to four hundred thousand, over three hundred and forty five thousand a wɔn kɔto maa parliamentary candidate no, wɔn wie na wɔhwɛ yɛ presidential candidate no yɛ dɛ.

Wonim sɛ John Wama wini mu 199. Okay. 199, Dr. Bawumia Lusu 199. Nti wohwɛ a, nipa a constituencies no koraa, the rejection rate no was about 72 percent rejection rate. Wow. Nti election ɛkɔɛ no nyɛ election sɛ o oh, yakɔ na party no anyɛ dɛ anyɛ ade it goes beyond party no anyɛ dɛ anyɛ ade it also show sɛ ebi a the popularity of the candidate a ebi a ɛde ne kɔɛ eh, no eh, so. ɛhɔ na nka council fa kyɛ me ɛhɔ na mm. nka meba ne sɛ Yes. ɛyɛ mpp as a political party ne lusu yɛ anaasɛ ɛyɛ the candidate no a wɔ frontier leading mpp ɛne ma party ne lusu yɛ Hwɛ, The popularity of every candidate counts. What I say? The popularity of every candidate counts. I'm a example, President Akufo-Addo.

So it shows sɛ sometimes a candidate matter? If a candidate doesn't matter deɛ a, na sɛ ɛneɛ ba a woba yi, well, if it is the party deɛ, it's the same party na wosan bɛyɛ dɛn? Ɛbɛgyina so. But President Akufo-Addo ahoɔden ne n'animuonyam ne gyidie, the trust, the cre, confidence that people have in his personality ne credibility a na wabuilde ama ne ho, the whole party slogan was even revolve around him to the sense sɛ yɛn nyinaa kaa sɛ four more for Nana. Meanwhile, na nka yɛbɛtumi aka sɛ four more for NPP. nti wo nim nipa no bi kura wɔn so o o kasa npp anyɛ dɔm so o npp deɛ akufo adɔ na appointees na anyɛ dɛ aboa no ba akufo adɔ yɛ dɛ ɔyɛ ade so it was na nice popularity ɛna ɛde yɛyɛ dɛ ɛkɔɛ but in the case of the tabaomi ɛnyɛ sɛ bi a ɔyɛ ɔyɛ nipa bɔne o but n sɛ mpanimfoɔ koraa ka sɛ nsuo koraa kyɛ tuo ma yɛ dɛ ɛyi hwa thirty two years of having been in the party no emu sixteen years na wanya kwanya yɛ dɛ asom nti nipa no bi susu sɛ nimdeɛ ne adwenpɔ ne ahoɔden ne biribi a wowɔ som nyinaa no within 16 years deɛ a wɔleadi the party deɛ wɔatumi ayɛ dɛ ayɛ wie nti nnipa no wie susu yɛ kora ne ɛyɛ dɛ gyina nkyɛn for instance ebi a sɛ nnipa to tia party no on the ground on the basis of economy a it is not a case sɛ wo economy no bi a na wo vice presidential candidate na economy na wonyɛ dɛ wonka ho bu ne ti asɛm no yio because on the for instance on the economy no Mahama de dɔla no baa w'anosi fɔ meboa ɛna wo adeɛ a wokɔɔ sukuu kɔsua ho nimdeɛ a ɛnim sɛ wonim ho nyansa yɛɛ ho PhD wɔ Canada yɛ the economy woba no it may not even be you but circumstantially no na ɛkɔ around bɛyɛ 17 4 to 17 nti how then do the people look into your face wɔn hwɛ w'anim ka kyerɛ wo sɛ wo 17 was better than John Mahama nti even as a matter of strategy no ɛyɛ ana sometimes even better sɛ ɛne saa adeɛ a wo koraa no, sɛ ɛyɛ wo oo, sɛ ɛnyɛ wo oo, yɛma wo gyina nkyɛn na yɛma obi foforɔ a, nkurɔfoɔ mfa saa ade no nyɛ dɛn, nkyekyere no de n'anim kɔ a ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ. Ɛna 16 years deɛ, deɛ ideas bi a ɛwɔ biara wayɛ dɛn? Wayɛ mu. Nnipa no misusu sɛ, deɛ party no nhyira bi a ɛwɔ mu ne adɔdɔdeɛ biara no, ebia mo nso no nkurɔfoɔ wayɛ dɛn? Wanya bi. De saa adeɛ a, ebi koraa ka motwee mo ho ma obi so yɛɛ dɛn? Ɛbaeɛ a, nka ɛno nso bɛyɛ dɛn? Ɛbɛ, ɛbɛ, ɛbɛyɛ yie. Nti, it's not really about sɛ, Be a Dr. Bawumia no, nkurɔfoɔ taa no anaasɛ he is just say a poor candidate. No. But sometimes even the circumstances around him no, ɛbere biara ne nipa ɛbɛyɛ de ɛbɛyi no. Na compare to Ken. Okay. Sɛ sɛ Ken deɛ yi, nkurɔfoɔ gye ne di. So na na na ɛna na mehwɛ obi a ɔsɛ o, one presenter ɔsɛ o, Dr. Bawumia is not a liar. Me, me wɔ gyidie sɛ Dr. Bawumia, ɔnyɛ torofo. But what was the circumstances around that election? The circumstances around the 2024 election, that was the image ɛyɛ dɛ, yɛ portray about him. Sɛ ɔnyɛ obi ɔyɛ dɛ, ɔbi a ɔka sɛm ɔyɛ dɛ, ɔdi soɔ. Mm-hmm. Nnipa bebree kaa saa yɛ dɛ, man. Nti in that circumstance no, sɛ ɔkɔ election na wɔ candidate a, wabuild the trust and credibility nkɔfoɔ yɛ dɛ agyi ne di. Ɛso wɔ kɛn deɛ ɔka nokorɛ, kɛn deɛ ɔka n'adwen, kɛn deɛ ɔyɛ a ɔnyɛ dɛ, ɔntwe ma wo. Ken deɛ ɔwɔ akokoduro. Hwɛ n'ano ayie a ɛkɔ yi a Blekumanɔfoɔ a yɛyɛ dɛ yɛkɔ yi. So ahu? Na Blekumanɔfoɔ yɛkɔɔ yi a just 19 police station nkurɔfoɔ kɔyɛɛ dɛ kɔtwi faa yɛso yi. People started talking sɛ yɛ Ken paa ka saa ade wei ka ɛnyɛ dɛ ɛnsi. Nti what we are saying ne sɛ aberɛ biara ne leader a Nyankopɔn yɛ dɛ ɛyi ne ba. After 16 years ɛna hwɛ all over the world there was even a poll strategy only 3% of vice president pɛ na atumi asɔsedi wɔn boss. all over the world yet still we're going into that election sɛ saa na yɛyɛ dɛ yɛkɔ nti we are not saying sɛ ɔnyɛ nipa papa but what we are saying ne sɛ wabɛsom ɛno ne deɛ a 16 years deɛ deɛ wɔsɛ ɔyɛ bia ɔyɛ dɛ ɔyɛ wie sometimes even in the spirit of revival ano you need a new face ɛboa sɛ yɛkɔ asɔre yi wokɔ asɔre bɛyi Hmm. ne meyɛ presby ni ah, wonkɔ bi da ho saa memekɔ presby yɛwɔ biribi a ɛfrɛ no reviver reviver ne nkenya nsom so dɛ ɛtumi fa sɔfo kura firi different diocese de ne yɛ dɛ ɛba ɛnyɛ sɛ bi a wo sɔfo no nya ade o but wɔne mo atena hɔ ara ma familiarization ayɛ dɛ aba mu wata wɔnyi ni nti tɔ dɛ ɛnum obi ba no abɛyɛ dɛ ɔbɛ ɔbɛ kenya mo ɔho nti saa nnoma no nyinaa yɛ dɛ ɛwɔ hɔ but naanu bi wɔ hɔ ɛsɛ o Wohwɛ a yɛse Kennedy sɛ maame ɔfrɛ yɛse Kennedy bi wɔ hɔ so Kennedy ano asɛm ne ade na ɛma yɛlusu election ne ade no daabi ɛnte saa we see there comes a time where we need to own up to responsibilities na yɛka nokorɛ kyɛ yɛn ho sɛ akyea na emu yi bayɛ dɛsɛn abɛboɔ nyinaa deɛ esi yɛ no ankɔ yi but I take ultimate responsibility right. and I'll fix it but, that's what but, we have but to do. But as a spokesperson for Kennedy wɔ hene Japan wonu sɛ wɔyɛ part of deɛ maa npp lusu 2024 I, I, I reject that ma menka sɛm nkyɛ o mhm. ɛno na metie me ara me wɔfa ɔsɛ kyɛ me nsabɔ nso afei deɛ ɔse wo sɛ ɔmo starte na ɔmo se kennedy na maa yɛ lusu yɛ mhm. ma menka sɛm nkyɛ o kennedy starte kasa from adubu ahemmerɛ o saa one of the adeɛ ɔmo de accuse kennedy paa so ɔfrɛ npp fo nkwasiafoɔ ɛna ndc foɔ bɔɔbɔɔbɔɔbɔɔ ma menka nkyɛ ɔka no 2015 ɛno na ɛberɛ a Me ara me nua panyin Gabi Asare-Ɔkyɛ da ako, Nana Asante bedi atuo, President Akufo-Addo, Ɔsafo Marfo wɔn akɔyɛ meeting wɔ Koforidua a paatini arekɔɔdo, wɔamfa ammrɛ NPP station o, na wɔde rekɔɔdo kɔmaa pro NDC station ma wɔyɛɛ dɛn ɛkɔbɔɔeɛ. Na nka ɛde ɛhaw kɛseɛ bɛtɔ Asantefoɔ ne Akyemfoɔ yɛ dɛ ntɛm. Kennedy ne sika na ɛyɛ paati, ohuu na ɛyɛ ne ya, ɛna ɔse nnipa a sɛbi ɔwɔ age mifoɔ nko ara na ɛbɛyɛ saa yɛ dɛ adeɛ wei. In that context, sɛ asɛm no yɛ 2015 o, 2015 no, Saa bere no ade na ɔkae yi mpo a ɛyɛ living within a certain context no, wɔn no pa kyerɛ sɛ 2015 antumi amma Akufo Addo anlusu 2016, but ɛtenaa hɔ ara ma 2024 mmom na Dɔkta Bawumia bɛyɛ dɛ ɛbɛlusi. It can't be logical. Tie asɛm no, Bono, sɛ Kennedy anom asɛm, Kennedy yɛ nipa, ɔnyɛ, ɔnyɛ saint, wate aseɛ. Nnoɔma no bi wɔ hɔ a yɛbɛhunu sɛ oo, kɛbi a ɔkaa no sei anaa ɔkaa no sei a kɛbɛyɛ dɛ ɛbɛboa. But nnoɔma na wɔn sɛ Kennedy kekaeɛ ma yɛlusu election no, Bono, ɛɛ DDEP, Kennedy na ɛkɔkaa ho asɛm. nye DDP nye Kennedy ne kɔka ho asɛm ɛɛ saa ɛyi nakofoɔ yi a bɛyɛ two years yɛn ntwi ɛmo kɛn ɛno yɛ Kennedy na kɔka ho asɛm nye Kennedy na kɔka ho asɛm galamsey fight yi a na atwitwere yɛ bo yi a na ɛho asɛm ka bɛyɛ de ɛyɛ Kennedy na kɔka ho asɛm nye Kennedy na kɔka ho asɛm so there are a lot of factors a ɛyɛ affect yɛ when the dollar move from four to seventeen no a Abosuo kanfoɔ su, obiara resu, ordinary people nso petrol ne ɛtu tum no ɛyɛ Kennedy ano asɛm na ɛkɔ kan, ɛnyɛ Kennedy ano asɛm. So I don't think sɛ uh, we should maneuver the truth and run away from it. Say because Kennedy is all contesting, you know, all of a sudden, no asem. Hey, now no asem na me me lose election there. Then he should as well be a very powerful person. But no money be oha. Yakika kika as a party anya de anko ya anya de ama yehum. Yen fan che yehum. adwebrɛw and me bono no kura omunu sɛ saa nsɛm wei nyinaa no if sɛ asaseɛ naa no Kenya Dɔkta Bawumia naa no sɛ ɔbɛpa akyɛ wei asaseɛ naa no gyina mu kaa sɛ oh me na mode mo kɔ akɔn no me na medi anim deɛ tie biara sɛ kɔ yio sɛ anyɛ yio I take responsibility ɛnyɛ Akufo Addo na anyɛ wei yie ɛnyɛ Gabi na anyɛ wei yie ɛnyɛ Kennedy na anyɛ wei yie ɛnyɛ Adutwum na anyɛ wei yie sɛ deɛ nipa bi a wanyɛ ne biribi ayie koraa me na medi ako no anim me ne nipa a warew medi ako no anim nti ne nyinaa megye tum adwebrɛw Mo nfa nkyɛ, na deɛ aka nyina yɛ bɛka ahu abom ne ayɛ ni, am sure sɛ kee nnuru hɔ. Sɛ nka yɛ hyɛ aseɛ saa koraa a, ka ɛnyɛ dɛ, kee nnuru hɔ. But ɛkɔba sɛ oh, yɛ too fuel amu mu koraa na menim. Nti saa akyɛw pa no, Kennedy ɔhene Japan hu ni sɛ ɛyɛ Rice-Teb na Doctor Alhaji Mahmood Bawumia wɔ takii sɛ ɔbɛ patrol sɛ party no anyɛ adeɛ nti ɔmo nfa nkyɛ anaa? Because ɔno ɔbɔ adi twum aba abɔntene abɛto dwa sɛ wɔɔpa n'akyɛw a wɔn mpa n'akyɛw because ɛnyɛ sector biara ɛna ahoɔden. I think sɛ timing na timing na ɔde bɛ pa akyɛw na ama akyɛw pa no ayɛ questionable ɛɛ nipa nim bebree bɛ susu sɛ o sɛ nye genuine na o tena hɔ yɛ to aba wie yɛ nɛ. Ah,
Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akyɛw pa no nye genuine apology. timing no timing no ɛma no nye genuine ɛma no susu sɛ yɛ genuine o kɔ pɛ ɛyɔ news card ɔkɔ yɛ n'anim. timing no timing no sɛ ɛna meka sɛ kadikan na na ɔhwɛ yɛ a ɔhwɛ ka ho asɛm a but no sɛ dikan no na it was more of a blame game wokaa sɛ yɛkɔ thank you to ɔnom yɛ sɛ akufo adro yɛto petrol no wɔnim ne adeɛ akyire ɔmo sɛ kɛnɛ japan na ɛkɔ so yɛ defeat akyire kɔ ɔmo sɛ kɛnɛ japan ano asɛm wo sɛ it went here it went there but i'm saying sɛ nka obi a ɔka no ntɛm a kɛde adwobrɛ ɔbɛyɛ dɛ ɛbɛba but when ɛbɛka bɛyɛ three four months to election na bɛka sɛ wopɛ akyɛw deɛ a ɛno deɛ nnipa no bi bɛsusu sɛ bi a ne akyɛw pɛ a wopa no wɔn bɛhu sɛ bi a nyɛ gyiniw but I mean whichever way say it's better late than never ɔsɛ ɔpa akyɛw ɔpa akyɛw sɛ nnipa no bi akyerɛkyerɛ wɔn adwene sɛ naano mea mehwɛ mea me nua panyin gabi a ɔno nso kyerɛ n'adwene yɛ dɛ ɛwɔ ho ɛɛ me so obi a ɛkyerɛ n'adwene wɔ ho nti wohwɛ akyɛw pa na ɛnyɛ partyfoɔ no bebree na ne hwɛ yɛn mpa akyɛw a akyɛw pa no mu no Ɛmma obiara nya impression sɛ obi foforɔ na ayɛ bɔne na nti na ɔpa akyɛw. No, that's not how we do it. Yɛpa akyɛw to take responsibility. Ti asɛm no yie o. Mekyerɛ paa. Yɛpa akyɛw to take responsibility. Yɛmpa akyɛw to apportion blame. Pakyɛw ti o ti asɛm no yie o. Yɛpa akyɛw to take responsibility. We don't apologize to apportion blame. Ba wɔ apportion blame anaa? O sɛ background no wɔ hɔ. Wohwɛ nsɛm a akɔ so a o wei na ɛyɛ sei wei na menim aha na menyɛ sei aha na menyɛ sei a So ɔho asɛ nkurɔfoɔ bi susu sɛ ne campaign yi kɔ fam a ɔho sɛ campaign no ɔfa no sɛ yɛatɔ nsuom campaign yi yɛatɔ nsuom na ama asɛ sɛ akyɛw pa no yɛ dɛ ɛba but I mean I mean whichever way so ɔyɛ panin ɔsɛ ɔpa akyɛw a yɛate yɛde mpaebɔ taa n'akyi ɛɛ. Right, Akwasi, but who say critics ni bi, me use critics are, you understand it, mm. uh, from where you are coming from. Critics ni bi ka say, say MPP ka say, chinchina chin, Atani na ɛyɛ sɛ yɛde ne baa. Ɛyɛ dangerous ma MPP 2028. Obi te sɛ Honorable Oseche Mensah Bonsu. Ɔde n'ano atum sɛ ɛbɛyɛ unfair sɛ yɛnya sremni fama no si yie na waba baako ne ɛbɛka sɛ yi na si nkyɛn ne ɛde akanni aba because akanni deɛ wokufoɔ baeɛ mprɛ mmienu Mampanyin Nana Addo baa yɛn mprɛ mmienu nti dɛn na ɛbɛduru dɛn na ɛbɛbɛ ɛbɛduru Dr. Alhaji Mahmood Bawumia so a yɛbɛka sɛ wakɔ baako anyɛ yie a yɛmfa no nsi nkyɛn. Issue no yɛ akanni, siremni, anaa awonani, anaa bununi, anaa issue no yɛ dɛn? Kwasi Kwakye. Hmm. Mono, nokorɛ ne sɛ saa asɛm no, sɛ nyɛ video na mehwɛ ya, ka menyi ndi sa nda sɛ Honorable Osei Kyei Mensah Bonsu na ɛyɛ dɛ ɛkae. Wohu sɛ ɔno no, ebuo kwan so no, baabi a mede no toto no, ɛwɔ soro paa o. Wɔyɛ party panin paa. Nti nsɛm no bi wɔ hɔ a, bi a, it, it marks divisive comments. Not to mince words. Nsɛm no bi wɔ hɔ a, ɛnyɛ asɛm a ɛde nkabom yɛ dɛ ɛba. Ɛde mpapaamu, ntitimu ne mpapaamu na ɛyɛ dɛ ɛba. Nti na ordinary no, you would have expected sɛ, nka obi koraa nka na ɔno mmom nyɛ dɛ, ɛntwe n'adwene so sɛ saa asɛm wei yɛnyɛ dɛ yɛnka. Mbɔ no ma memu so asɛm o. Last elections a ɛkɔɔeɛ no, na Akanfoɔ nni hɔ na Doctor Bawumia to aba yɛɛ dɛhɛmaa no. Asɛ wɔnom rekɔyɛ koraa ma no ayɛ sɛ sesei deɛ it's almost criminal to be an Akan. Ei, na hwan na ɛyɛ saa? Huh? Last election ɛkɔeɛ na Akanfoɔ wɔ hɔ o, ɛna yɛn nyinaa bɔɔ mu kɔto aba yɛ dɛn ɛmaa Doctor Bawumia because adaa berɛ no ne yɛhunuu sɛ ɔno na ɛbɛtumi adi party no anim ayɛ dɛn ɛde akɔ. But Bono, m'asɛm a mewɔ ka wɔ asɛm wei ho nyinaa ɛyɛ tiawa. M'asɛm a mewɔ ka nyinaa ne sɛ party no Yɛhia obi a ɔbɛtumi awini, a winnable candidate, kandifoɔ a ɔbɛtumi agye akonya no ayɛ dɛ ama yɛn, somebody who can win 2028 for us. We need a winnable candidate. We don't need a candidate because of his ethnicity. Yɛhia winnable candidate and not necessarily an Akan candidate. Ɔte ase? nti nneɛma no bi wɔ hɔ a ɛde mpaapaemu ne nkyekyɛmu ba a nti from yɛsrɛ where you no are coming mu deɛ ne nyɛ akan nsɛm no no no yɛhia anaa werɛbɔ ka no sɛsrɛmni anaa no wonani anaa ma bononi me se last elections no last elections no nti na akanfoɔ ni ɔne ɛto aba ma sremni Ɔn? sɛ yɛ mpp sɛ yɛ only about sremni sremni ne akanfoɔ asɛm a we are not fighting we are not competing for anything ɔman no nyinaa nyɛ sremni na ɛdi yɛ so So hu? Nti saa nsɛm no a sɛ yɛka anytime biara no, we use it as a weapon na yɛde incite one people against the other no, ɛnyɛ adeɛ ɛho yɛ dɛ ɛhia. Sɛsi a wɔka sɛ kwan biara yɛhia ɛsrɛmuni, indirectly that's what he is saying, you know. Nkurɔfoɔ so aka, bono nkurɔfoɔ so aka sɛ ɛbi a srɛmuni ɛfiri hɔ a, wode another sɛmni ba bi a ghanafoɔ nyɛ dɛ ɛnye no ntu wontii bi naano yɛnte sɛ bright champon starting ne camp wɔn kaa sɛ akyemni kɔ akyemni ɛnyɛ dɛ ɛma nti woka ka saa na nkɔfoɔ ɛso kɔde de saa nsɛnsɛm no yi wano a ɛno na ɛma saa politics of division ne tribal and ethnic policy no yɛ dɛ ɛba nti wei deɛ ɛsrɛ no sɛbi o ɔsɛ kyɛmɛ nsa bɔn so wɔyɛ panimu adwobrɛw Yɛsrɛ no sɛ saa divisive comments no ne remarks no ɔnyae ɛyɛ dɛn ɛka. Na NPP is more interested in getting a winnable candidate. Doctor Bawumia yɛsesa nyinaa bo no yɛnkaa sɛ yɛsesa Doctor Bawumia because he is ebi a ɛnordna no. We are saying sɛ ne performance ne ne track record a ɔde yɛ kɔɔ saa election no mu yɛde no kɔ bio a ɛmmoa party no. Baabi a party no gyina ɛmmoa yɛ, ɔntumi nyi tumi nyɛ dɛn ɛma yɛn. We just want a strong candidate. Eh, not an Akan candidate. We want a strong candidate, not a northern candidate. We don't care baabi a nipa no yɛ dɛ efiri. All we need is sɛ nipa ko a yɛde bɛba no, ɔnim mu odu a obetumi ayɛ dɛ agye tumi ayɛ dɛ ama yɛ. Nti saa kasa no nyɛ kasa a eh, broni bɛka sɛ, I mean, eh, is fit for discussion and is fit to come from somebody of his status. No. Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia aba abɔnten de abɛto dwa sɛ, sɛ yɛka sɛ ne som a wɔsom sɛ bema no da sumina so Adeɛ a ɛyɛ a mempɛ sɛ meka ho asɛm yɛ saa nnoɔma wei but uh, nkɔmmɔdie nti yɛnni nkɔmmɔ sɛ ne som a wɔsom ɛka ho bi na ɛma mpp lusu yi a na sɛbe wɔne bi mo critics mm. ɛnyɛ adwene because or outperforming 236 christian mpp parliamentary candidate pc foɔ ɛnti sɛ moka sɛ ɔyɛ nkramoni nti a ghanafoɔ anto aba ama no a wɔne mo nyɛ adwene first of all first of all

ɔat for for ɔmo two hundred and thirty six candidates pa patro ti ni o ɛyɛ just a fleeting comment and fleeting analysis na ɔyɛ de ɔmeki yɛ ɛnyɛ true two hundred and thirty six candidates no he didn't outperform them do you know why wo the whole two hundred and seventy six candidates no ɛyɛ ɛyɛ a ɔfile yɛ no wonya mu eighty nine pɛ deɛ de na ɔkɔ outperform two hundred and thirty six candidates.

The Christian candidates are competing amongst themselves a, assuming without admitting sɛ religion koraa is an issue a, effectively no, religion will be will not be an issue because wɔn nyinaa woyɛ Christian ɛna woyɛ PC ɛna me nso wɔ NDC na me nso meyɛ Christian ɛna meyɛ PC na mewɔ NPP nti there there wouldn't be anything as as as religion now tie bio adɛn nti na Dr. Mahamadou Bawumia ɔde ne ho kɔ compare presidential candidates ɛde ne ho kɔ compare ne own PCs is he contesting them you are not contesting your own PCs. wate aseɛ wo own parliamentary candidates how do you compare yourself to them wo opponent yɛ john mahama he's a christian candidate and if you want to play religious cards you compare yourself to john mahama and then the parliamentary candidates then compare themselves to the parliamentary candidates on what basis na presidential candidates wo compare wo to ebi a parliamentary candidates ɛna tie the parliamentary elections no bono what election akyi paa ɛne presidential elections ɛnyɛ pɛ o Parliamentary elections and presidential elections are not the same. Factors a influence parliamentary elections na ɛnyɛ the same as factors a influence ebi a national elections. Maame ma example, o sɛ debi ɔfa ntinfo dwo hɔ, reverend ntinfo dwo, so reverend ntinfo dwo koraa ɔyɛ Christian mpo koraa ɔyɛ sɔfo koraa no, mm, mebi ti na ɛdɛ wɔ hɔ. But there were other dynamics ɛkɔɔ so wɔ hɔ. Reverend ntinfo dwo hɔ no, he had an independent candidate. What is that Dr. Bawumia ka ho asɛm da?

sɛdeɛ ɛbɛyɛ a people will not accuse him for manoeuvring data and making fleeting analysis a should have been sɛ ɔncompare ne ho to John Mahama and not to his own pieces because he was not contesting the pieces nti saa logic no deɛ I mean from the data man I'm surprised unless of course ebi wɔ biribi yɛ de esie but pacho let me make a correction let me make, make a statement it is not to suggest sɛ bi a me ebi a ɛyɛ asɛm a yɛka sɛ he was affected by religion baabu no nokorɛ ne sɛ nnipa dasani a ɛte wiase no a lot of factors affects our behavior including voter behavior we are affected by our tribe awari mpo koraa no baabi wɔ ha nkɔ environment koraa wate aseɛ baabi wɔ ha awari bi wɔ ha ɛyi ɛyi bi wɔ abusua bi wɔ ha nkɔ bi da bu a nkɔ yɛka nte sɛ ɔkɔ awari abusa yɛ wɔ som bi wɔ hɔ a wɔbusua wokɔ mu ma wonyɛ dɛ nkɔ mu da it affects us and if you want to be sit here and dismiss be dismissive about it uh, maybe we may try two muslim candidates from two the same tribe in the north ne yɛfa nkɔ election no so ne yɛso yɛnhwɛ

Wɔn na wɔn nso a wɔpa Akanfoɔ nyinaa asɛm, wɔpa Asantefoɔ asɛm. So wɔdɔ Akanfoɔ, wɔdɔ Asantefoɔ? Wɔn nkɔ Kumasi nkɔfa obi nyɛ wɔn flabera. Party a yɛato aba fiti 92, NPP, Asante, Asante region toma NPP, Volta region toma NDC. Why do you say sɛ ethnicity eh, influence yɛ? Wagye ase? Eh, eh, eh, I mean, it play key role.
It plays a role, but you see, we've learned to live harmoniously with each other. Ntinyadiya we want to promote, but we cannot pretend say ah, now the daughter Bawumia why campaign one thing okay say Eh, wo wura fi sɛ ɔkaa sɛ John Mahama yɛ ɛyɛ eh, ne nua na ɔdena na ɔbɛkɔ four years na ɔno wɔ chance sɛ ɔkɔ eight years na sɛ yɛde John Mahama ba a four years another na ɔdena ntumi ma bi these are comments that were made wɔn ante sɛ ɔkaa sɛ ɔkɔ ɔbɛnya zongo votes aba wate aseɛ na ɛdɛ ɛkɔ ɛti yɛkɔ yie yɛkɔ yie ne because we don't want NDC people to accuse us sɛ yɛmpɛ nordness ayɛ dɛ asɛm Nti ɛdɛn na wotumi ka sɛ obi ayi wo to clear certain perception then after the election such perception automatically cannot be discussed. Ɛnti meyɛ pretend sɛ ethnicity in play role. We can we can deceive ourselves that ethnicity and religion doesn't play role but I'm saying sɛ ethnicity and religion eh, influences voter behavior and it influences everything. Ebi a there could be circumstances beyond that but nti wo ti wo ka kyɛm sɛ yɛ decision yɛ take. Hey, wakɔ wakɔ VIP station da. okay wokɔ vip station a buses hundred tu a wɔn mu gyina mu driver ne gyina mu mbɔ mpa yɛsɛ nyame nyi stia no driver no ɔno akɔ sukuu a yɛ train ne sɛ driver no yɛsɛ nyame nyi stia no mfiri ne eh, ɔno ne nsɛm na holy spirit bɛkyerɛkyerɛ mfa ɔmo nkɔ we are people of religion so why are you pretending to accept say religion doesn't affect us religion doesn't does anything ma mi nhyia young girl wɔyɛ wa wɔ wakɔla yɛ ɔte he mhm. so bi a ɔnyɛ mi wele gyina mi ka asɔre mpo sometimes asɔre kora ne yɛ nyinaa yɛ kristofoɔ no ɔtumi ka kyerɛ sɛ ɔyɛ sda ni woyɛ presby ni woware na na busuafoɔ nyɛ dɛ ɛmpene different denomination different denomination kɛkɛ bi a moyɛ kristofo nti nobody is punishing him sɛ ɔyɛ kremoni ntia no that's not what we are saying but if he wants to advance an argument sɛ

wei data ne ɛbɛyɛ o ɛti saa data wei na ɔyɛ anaa sɛ ɔmo sɛ o ɔdidi data ba ɔmo ata ɔmo ade no ɔde ba a mìɛn discuss yɛ intellectual community yɛn discuss. kansa ɔyɛ bɛrɛ ase ba final question na no ɛbɛyɛ hard question and i wish sɛ ɔnka sɛ ɛyɛ too early. kansa kansa. deɛ yɛn no obi de message bi aba anaa. sɛ kennedy wɔ hene japan hɔ mhm. ɛtumi we ne nyame yɛ adom 31st january 2026 mm. mm. wobɛpɛ sɛ ɔbɛfa dr alhaji mahmud bawumia as running mate menwieɛ sɛ dr alhaji mahmud bawumia mede question baako boɔ baako kum no mu amienu ɛwe ne 31st january 2026 na wɔka sɛ wɔfa kennedy as running mate a wobɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ no running mate simple question yɛn sɔre
I think that decision is at their level. Na me there, they are two responsible adults. Ah, um, bet my tenase to make such decision. Uh, but unsa adi we no so no be our ne vision. Oh, oh it's not really about. But to you as a spokesperson.
Me me me but me sure say omo omo me no to no. It's just really about getting a position keke.

Oh me nyɛ sure sɛ vice na osusu sɛ obetumi ayɛ. Mɛda se ɛna na woyɛ biribi ma ne yɛ me fɛ which ɛyɛ sɛ ɛɛ me bo aba so ɛwɔ ho.
Anapa tututu me sɔre ya na me kɔ page me yɛ no a post Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Keep it up. Me pɛ n'asɛm o na me pɛ n'asɛm o but ɛsɛ ɛyɛ mi sɛ twenty twenty wei no ɛyi ɛyi ibos no kɔ soro paa o eh. me pɛ n'asɛm o na ɛyɛ mi sɛ twenty twenty eight na mi susu sɛ ɛɛ eh, ɛno deɛ n'ahoɔden no kɔ ɔnyɛ stateman na ɔnfa nimdeɛ no wosɛ ɔsɛ ɔ rich ideas paa o ɔn obi sɛ rich ideas na nka ɔde tɛɛkye uh, special experience ne ade no aha me de mi wɔ gyidie sɛ doctor na ankasa koraa deɛ ka onyaa kɔ ɔbɛpɛ ne baabi atena na wɔn sɛ tɔ da ayi eh, stakeholders interested parties no ɔn ne gyinam ne yɛ yodo yodo yodo na sɛ adeɛ agorɔ bɛfo sɛ ɔbɛsɔ efi gyana pɔ nti kan bɛ hu deɛ kɔ o ɛyɛ yɛ o tu nti ebusa sɛ ɛsɛ baabi yɛ kɔ nti o nim baabi yɛ kɔ adane